Wel, gyfeillion, y sefyllfa ar ran Siân a Mina, a diolch yn fawr iawn i bwyllgor yr Eisteddfod am y gwahoddiad cynnes iawn i fod yn nhrywyddion mewn cyngerdd mor arbennig heno. Er mai fi sydd â'r nhraed, dwi'm os 'dyn nhw'n gwybod mai fi sydd 'di cael y short straw, mae'r hyn sydd gen i ddweud, wrth gwrs, yn eiliad da iawn nhw. So diolch yn fawr Nina am y cyflwyno. Ti'n bod yn brysur iawn wrth dy fod ta? I ddod o hyd i hynna i gyd, sawl llys dau? Rhaid i mi di chwilio am fy hun. Pwy arall sy'n perthyn i mi? Ond cofiwch, pidiwch â credu popeth sydd ar Google. Fel na ddim yr Erin Hopwood neu Bora 'ma yn y gwasanaeth. Dwi'n teimlo reit nyrfys yn sefyll yma, oherwydd dwi'n llawer mwy cyfforddus i ista mewn cwt ne pan mae Siân yn ista yma. Ond, dyna fo, dyma lle dwi'n sefyll o'ch blaen chi gyd, ac ni allaf feddwl am wneud yr hyn mae cystadleuwyr ni heno yma wedi gwneud a sefyll o'ch blaen chi a chanu am hyd at ugian munud. Wrth gwrs, diolch byth, dwi dros yr oedran ar gyfer y cystadleuaeth, so fydd hynna byth yn digwydd, hyd yn oed 'swn i byth yn cyrraedd y safon. Gwyn nifer ohonoch, fel mae Llina 'di deud, mod i'n denor yng nghôr Wibion Cwman a'r Cylch, a dwi'n canu hefyd yng nghôr y Gen erbyn hyn yn y Llyfrgell Genedlaethol. Dim gwyn am gwbl.
Dim hefyd yn aelod o gorau eraill yn y tro, megis Côr Ieuenctid Rhuthun a'r Cylch, a mae hwnna drwy'r rhaid y teitl yn llawn, ond 'na mae'n dangos i chi mor bell yn ôl oedd hynny. Ac i'r côr hwnnw, mae'n ei olchi ar gael cyrraedd y brig yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Rhoddodd Siân hefyd lwyddiant eisteddfodol gyda'r côr merched uwchben. Ond, gwell ganddi hi fod yn wag erbyn hyn a chefnogi Cof Megan Coman. Diolch yn fawr iawn i bob un o'r cystadleuwyr heno am ymswyno a'n cyfareddu gyda'i lleisiau hudolus a'i dewis o ganeuon gafaelgar. Cawsom wledd o ganu o'r safon uchaf, a gallwn ymfalchïo fod llais Llwyfan Llambed yn parhau i ddenu cantorion mawr ddawnus i gystadlu mewn cystadleuaeth o'r radd flaenaf. Y mae'n gystadleuaeth agos iawn, ac mae gwaith anodd gan y beirniaid, a gwaith ni'r gynulleidfa, y beirniaid a'n swyddogol, yn anoddach fyth. Ni fyddai'r gystadleuaeth hon yn bod oni bai am y noddwyr hael sy'n sicrhau ei fod yn denu i'r goreuon. Ei nawdd sy'n sicrhau na fydd yr un o'r cystadleuwyr heno yn gadael yn wag ei llaw. Mae eu cefnogaeth ariannol yn fuddsoddiad yn eu dyfodol trwy gyfrannu tuag at y gosb y maent yn ei wynebu wrth iddynt ddatblygu eu gyrfaoedd cerddorol ymhellach. Er mai heno yw noson llais llwyfan Llanbed, Y mae penwythnos cyfan yn cyflwyno'r gorau o leisiau lleol ac o bob cwr o Gymru, o Lambed i'r byd. Cawsom ein gwefreiddio gan y cystadlu ddoe. Cawsom wasanaeth meddylgar ac ysbrydoledig bore 'ma. Ac mae ein ymrwynebau yn dangos cymaint yr ydym wedi cael ein hudo gan y canu yno. Ac yfory, cawn ein cyfareddu drachefn gan gystadlu'r Eisteddfod a'r talu. Y mae'n farathon o benwythnos. A byddwn yn flinedig erbyn ei diwedd pan ddaw'r cyfan i ben o stori. Ond dim ots am hynny. oherwydd byddwn i gyd ac atgofion melys o Eisteddfod lwyddiannus arall a llais llwyfan Llanbed ymhlith yr uchafbwyntiau. Nid gwaith hawdd yw trefnu Eisteddfod o'r safon yma yn flynyddol ers bron hanner canrif. Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch yn ddiffuant ar ein rhan i gyd i'r pwyllgor gweithgar o wirfoddolwyr sydd wedi ei threfnu eto eleni.

A dwi'n deall bod Delyth yn is-gadeirydd yn recordio hwn, felly rhai ohonoch fydd yn gweld hwn ar ôl heno. Dewch i Llais Llwyfan Llambed, dwi'n erfyn arnoch chi, oherwydd yma ma'r le go iawn, nid ar YouTube, nid ar Facebook, a nid ar Trydar. Dewch i flasu!